Tutan ah Pathian dawtnak thawngin online crusade tuahnak ah Pathian nih caanṭha a rak ka zaangfah ve. Lunglawmhnak tampi ka ngei. Caanṭha ka timhtuahpiaktu kan Pathian hmasa bik ah amin thangthadim ko seh. I tutan i online crusade tuahnak ah zan thum voi thum Pathian bia chim dingin caan rak ceupiak ka si. I voidang to ni crusade bantuk siloin tutan cu topic tlangtar an rak kan chiah piak i kei zan thum chung chim ding i tlangtar an rak ka pek mi cu justification ti si i cucah tutan ah hin justification lai holh cun thiam coternak ti hi zan thum chung chim ding ah thlacamnak ka ngei tu zan a zan khatnak ah hin langhter ka duhmi cu justification ti hi langhter ka duh i Pathian nih caan ṭha kan pek siah cun a zaan hnihnak ah the result of justification ti ka chim te lai a zaan thumnak ah chim ka duhmi cu denial of justification by faith zumhnak thawngin thiam coter kan si tiah a domi hna dirhmun hi a donghnak ah chim ding ah thlacamnak ka ngei tutan i online crusade tuahnak ah a voi thum tein duhsah thlacam bu te na rak ngeih si ahcun pathian bia fiannak he bawipa nih lam an hruai hrimhrim lai ti hi ruahchannak ka ngei i cu ruahchannak he cun pathian bia ngai ṭi ding ah sawm kan duhmi hna a si Hi a zankhatnak i Baibal ca kai thimmi cu uh, justification timi biafang tamcem a umnak cauk le dal kha kai thim i cucu Rom dal thumnak cang kul le cang khat in cang kul le cang riatnak tiang a si lai. A tawi te ko caah uh, a chimtu ah khan tawi deuh tein ka rak chim te lai i uh, ka rak rel ah tha ko rua te ka rua i tu sa tein ka rak rel hman lai. Rom dal thum caang kul le caang khatnak sihmanhsehlaw Pathian bia le sorry sihmanhsehlaw phungbia le profet hna zong nih tete an rak khaan cang bantukin atu ah cun phungbia tuahnak tel lo

Jesuh Khrih chung i a ummi tlanhnak in Pathian nih a vel in nalak tein annih cu thiam a coter cang hna. Pathian nih a lungsaunak in a hlan i an rak tuahmi sualnak kha Khrih thisen zumhnak thawngin a ngaihthiam hna nakhnga Jesuh cu lungtling raithawinak ca a chiah i cuticun a dinfelnak kha a langhter. Cuti a dinfelnak a langhternak cu Pathian cu a dingfelmi le Jesuh a zummi paoh thiam cotertu a si nakhnga caah a si. Caang kul le caang suinak a si kun ahcun zeitindah minung nih a porhlawt khawh ti kun lai? Porhlawtnak cu phi a si cang. Zei phung nih tuahnak phung nih maw si hlah, zumhnak phung nih a phih cang, a donghnak bik. Cucaah minung cu phungbia tuahnak tel loin zumhnak in thiamcoter a si ti hi kan biadonghnak cu a si. Cathiang thluachuah petu kan Pathian amin thangthadim ko seh. I uh, tutan ah tlang an rak ka tarpiakmi ka duh ngaingaimi cu justification ti si justification ti cu lai holh in ka leh a si siah cun thiam coternak tiah atu i ka relmi Hakha Bible zongah hin kan rak hman i justification justified justification ti cu Pathian nih thiam a kan coternak ti khi a si hi hi thiam coternak hi Paul le lamkaltu dang nih voi tampi Bible ca an rak Pathian bia an rak phuan i an phuanmi record tu a rak si lio an rak nun lio ah voi tampi an chimmi a si. Sihmanhsehlaw Khrihfabu nih biatak te i a hun hmuh chuah i an buaipi hi cu kum zabu hleiruk hrawng hrang an a si. Martin Luther hi Khrihfabu tuanbia kan zoh tikah thiamcoternak justification fiang cemi ah lamkaltu hna chim lo i a chim hmasa biktu philh awk a ṭha lomi Khrihfabu kan pa cu kumzabu hlei ruk lio i Pathian mi hman minthang Roman Catholic RC zongin fak pindohnak a rak chuahpitu reformation a rak chuahpitu Martin Luther nih hin justification thiamcoternak hi a nunnak dihlak bakin a rak aupimi Pathian biatak a si cu Khrihfabu kum tampi a kal chung ahcun justification thiamcoternak hi a dotdot tampi in al a si i tutan zongah langhter ka duhmi cu pakhatnak ah tuzan ah hin Thiam coternak cu zeidah a si ti hi fianter ka duh i a zan hnihnak ah the results of justification thiam cotermi hi thiam coter kan si tikah zeidah a theitlai a result a phi hma a si ti hi zan hnihnak ah chim ka duh i a zan thumnak i chim ka duh te hnga dingmi cu Martin Luther chan in kha hlan zong in nihin ni thiang justification thiam coternak cu zumhnak in a si timi a dotu tampi Khrihfabu chung zongah hin kan i dang liangluang i cu justification thiam coternak hi zumhnak in a si ti a dirpimi hna a co thiam lomi hna a dotu hna denial of justification ti hi a donghnak ah chim ka duh te hnga dingmi cu a si ti hi tu zana biadomhnak ah von chim chung ka duhmi si tuzan ah kan relmi Bible cacang chung hin thil biapi paruk ka langter lai i zeidang ta chutnak ka telmi um zong sile tahchunhnak tu kha na thinlung chungah a biki chia loin Bible nih zei set hi dah a kan hmuhsakmi si ti hi na rak zoh fian khawhnak hnga ding caah thlacam bu tein Pathian bia rak ngaimi hna sawm le nawl kan duhmi hna si pakhatnak bik ah chim ka duhmi cu What is justification? What is justification? Thiamcoternak ti hi zeizat hi dah a si ti hi tuzan ah a pakhatnak ah chim ka duhmi si. What is justification? Zeite sati dah Paul nih thiamcoter kan si, thiamcoter kan si ti hi a chim duhmi si ti hi tuzan ah fianter ka duhmi si. uh, uh, theo, uh, vei systemic theology mo asilo sele chan tialnak tampi na zo sia chun justification ti a sullam tam pi uh, an tial cio i thei har tuk mi khi selo thiam cho tar ti chu zei de si tia chun nan ma mi rang hol ka man ve sia chun it is an act of God, whereby God declare righteous upon who has faith in Christ. Biadang ka chim si ahcun Pathian nih a tuahmi thil a si. Pathian nih thawng a thanhnak kong khi si. Pathian nih hokhat ah miding tiah thawng a thanh tiah cun Jesuh Khrih ah zumhnak a ngeimi minu mipa kha Pathian nih miding mithiam ti thawng a thanhnak hi justification ti cu a si it is an act of god pathian a tuahmi si kanmah lei in a chuakmi si loin pathian nih a run kan khuhmi pathian nih kan kong ah thawng a thanh bal lomi jesuh khrih a zumhnak kan ngeih bakin Pathian thawngthanhnak vialte lak i a sunglawi taktakmi cu he is justified anih cu miding ah ka cohlan anih cu mithiam ah ka cohlan ti thawng a thanhnak hi justification ti cu a si ti hi tuzan ah pakhatnak ah chim ka duhmi a si Lai holh zong in a fiang ko rua te ka rua i uh, Mirang holh i justification ti cu Lai holh in thiamco ter te kan ti i thiamco ter ti cu Lai holh ṭha te a ruat mi nih cun a sullam nan kheu khawh ko lai tiah ka rua i ca kan phit i uh, ca thiam lo mi ca mipuai kan phit tikah awnter chom mawmh chom in a ong tiah an kan ti siah cun kanmah te nih on khawhnak qualification kan nei lo i siate nih an kan dawhchom an kan bawmhchom mi khi onter ti cu si pathian thiam coternak kan ti lengmang mi hi kanmah kan thiam ca si loin ka tuah mi dinfelnak le ka hrelh mi thil ṭha tuahnak zoh si loin Pa Pathian nih Jesuh Khrih dinfelnak tu a run ka hromh i cu a ka hromh ruangah cun miding lomi pa kha dinnak a tuah kho bak lomi pa kha Pathian nih miding tiah a ka cohlan chom Pathian nih miding tiah a ka cohlan ah hin ka ding ma ding lo te cun keimah hin dinnak pakhat hmanh um lo dinnak zong ka tuah kho hlei lo keimah ning ka si ko bu ah Khrih dinfelnak hram ka si ruang tu ah miding tiah pa nih thong a thanh i a ka cohlannak tu kha justification tiah Paul nih a timi cu a si a sung lo taktak tuzan ah hin nang thiam coter na si ve cang maw Tusan i nan hmai a dir i thawngtha chimmi pa hi Pathian mithmuh bakah miding bak ka si. Zeitluk in dah ka din tiah cun amah Jesuh tluk bakin ka ding. Cu amah Jesuh tluk in ka dinnak cu ka tuahmi dinnak ruangah si loin pa nih khan Jesuh dinnak kha a ka hromh caah pa thinlung ah miding ka sinak kha miding tiah kai timi cu si. Tusan ah hin Pathian mit hmuh ah tah nang na ding ve cang maw? Pathian nih thiam an coter ve cang maw? Thiam coter mi na si cang maw? Khrihfa sinak hi nu le pa hrinnak in comi a si lo ti cu thawngtha chimtu tampi nih voi tampi kan nolh cang i na fiang ve ko lai tiah ka zumh. ka pa Khrihfa si ruangah Khrihfa ka si lo biakinn ah cun a ka hruai khawh nain Khrihfa sinak taktak muru chung i a ka luhpi tu cu ka nu le ka pa an si kho lo nu le pa hrinchihnak in Khrihfa sinak hrinchih khawh a si lo ti cu Pathian bia voi tampi kan ngeih ko cang ca kan fiang ko rua te ka ruah Pathian minung hna thiamcoternak kong hi na lung a fian lo a si siah cun biakinn i zei tluk na kal hmanh ah rawl na ul zongah biakinn i nai pumpek len zongah Khrihfa lungwah na sa lo ti hi tuzan ah thawngthanh kan duhmi si Pathian minung hna Paul nih tete a khanmi cu tuahnak tel loin Pathian nih a dinfelnak kha thawng a thanh i a phuan cang tiah ti cucaah thiamcoter timi cu keimah nih phung ka zulhnak tel loin Pathian nih Khrih dinnak vanlei in a run ka hrawmh i cu an ka hrawmhmi ruangah miding i cohlan ka sinak kha Pathian nih thiam coter Pathian nih a thiam coter hna thiam coternak tiah Paul nih tete a khanmi cu a si ti hi tuzan ah nan sinah chim ka duhmi a si keimah lawng ma miding cu ka si si hlah e keimah lawng miding ka si lo piangthar popoh hi Jesuh tlukin miding lawng te nan si cucaah Paul nih Korin khua ca kuat tikah Korin khua ummi Pathian mithiang hna tiah ti Korin khua nun hi Khrihfabu cakuat vialte laka ai dok lo cemmi sinain Paul i ca kuat hna tikah a biadomhnak a hmanmi cu Pathian mithiang hna tiah ti zeirona Pathian mithiang hna tiah ti hna tiah cun Jesuh Khrih dinnak kha hrom an si caah Pathian mithmuh i mithiang an sinak a hman i Pathian mithiang hna tiah ti piangthar paohpaoh hi mithiang kan si cu mithiang kan sinak cu kan tuahmi thianhlimnak le kan tuahmi dinfelnak ruang si loin bawipa nih a fapa jesuh dinnak a kan hrawmh ruang i miding i a kan thanhnak miding a kan cohlannak kha mithiang kan sinak cu si cucu justification thiam coternak tiah Paul nih a buaipi i Martin Luther nih RC tiang zong i a chuah hnawhphahnak ruang tampi lak i a ruang biapi mi cu justification by faith tuahnak tel loin thiam coter kan si ti hi a aupi mi cu a si ti hi tuzan ah a pakhatnak ah chim ka duh mi a si.

Hey, a pahnihnak ah chim ka duhmi cu, how can a man be justified before God? Zeitindah nuhrin fa hi Pathian mithmu ah miding cu si kho lai? Zeitindah nuhrin fa hi Pathian mithmu ah thiam cu coter a si kho lai? How can a man be justified before God? Zeitindah misual nu, misual pa, nuhrin fa pawl hi Pathian mithmu ah miding dirhmun ahcun kan dir khawh lai ti hi a pahnihnak ah chim ka duhmi si cang kul le cang hnihnak na rel si ahcun Pathian dinfelnak cu Jesuh Khrih zumhnak thawngin a zummi vialte sinah a rami a si ti hallelujah Jesuh Khrih dinfelnak cu zeitik ah dah ka cungah a rat ti ahcun Jesuh Khrih ka hun zumh bak ah khan van lei Jesuh Khrih din thiannak kha run khu ka si i keimah sining ahcun ka rak nak dih nain Khrih dinfelnak khu ka si ruangah mirang ah kai cang i miding ah kai cannak hi tuzan ah hin a pahnihnak ah langhter ka duhmi a si cang kul le cang riatnak na rel a si siah cun cucaah minung cu phungbia tuahnak tel loin zumhnak thawngin thiamcoter kan si ti hi kan bedongnak cu a si e tiah Paul nih Rom dal thumnak cang kul le cang riatnak ah tete a khan Pathian minung hna tuzan i miding ka sinak le mithiam ka sinak hi nangmah nakin ka thiam caah si hrem ka hrim lo nangmah nakin ka din ca si lo kei cu Jesuh ka rak zum ca tu ah Pathian nih miding ah ka cohlannak kong tu kha nan hmaika ah porhlawt lawmhnak le lawmhnak le thangṭhatnak he ka phuannak tu hi a si Pathian minung hna Pathian mithmuh ah din na duh ve lo maw Pathian minung hna Pathian mithmuh ah hin mithiam si na duh ve lo maw miding si na duh ve lo maw miding na si khawhnak hnga ding caah dinnak tuah hau loin Pathian nih zumhnak in miding kan si khawhnak lam a kan on piakmi lam thluan ah hin ziah na kal ve ko lo tuahnak i miding sinai zuammi hi na lung a dong ve cang lo maw ni na satan nih minung tampi he lei a hlen hna i cu a hlen mi hna tampi lak i ka mit a thi tukmi ka siaher tukmi minung cu mi zei khedan si tiah cun zuding mi zong cun si ve ko web mithat lainawng thonginn chung ummi zong cu ka sian her ve ko e sinain cunak i ka sia her khun deuhmi cu khrihfa upa hna kum sawm thum a ṭuan i a piang thar lomi kha ka sang nan fak taktak si pastor hna chan chung ṭuan i pathian nih mithiam miding ti cohlan bal rih lomi rak si hna hi a pei taktak si zing fa te biakinn ah kal i pulpit chungah khuk ai bil i thla cham pengmi hna rak si zia ri khrifabu chawlcanghnak i pek ngai chung i rak pian thar lo hna hi minung tampi nan um ka hmu tikah ka zang nan fak taktak pathian minung hna pathian mit hmuh hi miding kan sinak lam cu zumhnak thawng lawnglawng in a si kan tuahnak in a si bal lo nawlbia kan zulhnak in a si bal lo faith plus work zong a si lo cucu zan donghnak bik ka chim ṭhan te lai pathian mitmu i thiam coter kan sinak cu zumhnak thawng lawnglawng in a si ti hi tuzan ah thawng than kan duhmi hna si thiam coter mi si na duh ve lo maw na sual hi nei hmu ve cang lo maw ho lawng nih dah zumhnak a ngeih ti hi hiti ka ṭhut bu hin thla ka cam i bawipa zei ruangah dah mi zeimaw nih hin zumhnak an ngeih i mi zeimaw nih hin zumhnak an ngeih hnga lo ti hi kai ruat ve A phi ka chuahmi cu zumhnak a ngeimi hi amah le mah ai hmu fiang i dinnak ka tuah kho lo a ti i amah le mah ai zoh i a lung a dongmi paohpaoh nih hin Khrih ah zumhnak an ngeih. Ho nih na zumhnak an neih lo tiah cun ka tang rih ko ka tuah kho pa ve ka thil ṭha tuahmi bawipa nih a cohlan pa ve rih ko tiah amah le amah kong a lung a dong lomi misual ai si ai fiang lomi thil ṭha ka tuah kho lo ti ai fiang lomi popoh hi zumhnak a ngei lomi cu an si pathian minung hna dinnak tuahnak i na tlin lo hi nai fiang ve cang maw job nih tete a khanmi cu Job cu hneksaknak voi tampi a tong i a fanu le fapa in a ton hlan ah a ngaihchia a saṭil in a tong. Cu hnuah a ngan fahnak kha Bawipa nih fah fak deuh in a hun ton tonnak nawl a pek i a saṭil arva vialte an lotlau dih hnuah a fanu le fapa an a si. Cu dih hnuah cun amah pumpak nih a vun ton. harnak a tonmi hi minung nunphung ah cun a tlinh dih cikcek ti awk a si cutluk i harnak a tongmi pa job nih a donghnak lei ah khua hei khan i khuaruah a fianmi cu bawipa nangmah mithmuh ah hin van arfi le thlapa hna hmanh hi dinnak an ngei lo i van arfi le thlapa hohmanh nih kan tongh bal lomi hna hmanh hi nangmah mithmuh ah cun an ding lo an sual thurhnawmnak he an khat tiah tete khan a chim duhmi cu minung kan sualzia fianter nak hnga ding caah van arfi le thlapa kan tongh bal lomi hna hmanh khi sual a hun ne hna nak a ruang cu minung nih kan sualzia kan i fian khawh nak hnga ding caah si na lung a dong ve cang maw Paul nih a bian thar hlan ah cun keimah tlukin nawlbia zul khomi ho da um keimah tlukin dinnak kongah hoda a kut a hlel ngam mi um lai ka thi ka rual vialte hna ka biaknak phung i a ṭangmi vialte hna kan zuamcawh hna tiah a ti sihmanhsehlaw Jesuh he an i ton hnuah tete khanmi cu mi vialte lakah misual bik a si Jesuh vawlei a rung ṭum cu misual khamh awkah a rung ṭum ti hi biatak a si cu a khamhmi hna misual vialte lakah cu keimah hi misual ngan bik ka si tiah dinnak i a hawile vialte a rak zuamcawhtu pa cu misual bik a si kha ai hun i hngal Pathian minung hna minung hi Pathian hmaika ah miding kan si kho lo. Na tuah len zungah na sual chin lengmang lai. Rome dal su in a rel se cun Paul nih ṭhatnak ka tuah lai ka ti ahhin ka duhmi tu tuah loin ka duh lomi tu ka tuah peng tiah tete khan bantukin dinnak lamthluan i kar kan hlan i dinnak tuah kan i zuam deuhdeuh poah hin kan tlinh lo hi kan i hngal deuhdeuh pathian minung hna cutluk i lungdong kan si lio caan ah bawipa nih vel a kan ngaih i a hmai ka me ding si khawhnak lam a kan chiah biak cu cu zumhnak thawngin a si justification is by faith thiam coternak cu zumhnak thawng lawng lawng a si martin luther nih thi ngam pakin a rak dirpi i zumhnak thong lawnglawng in thiamcoter kan si tuahnak ai tel hrim lo ti hi Martin Luther zong nih Paul chimmi hi a nunnak pek ngam tiangin a rak aupimi a si ti hi a pahnihnak ah chim ka duhmi si a pathumnak ah chim ka duhmi cu cang kul le cang hnihnak thiamthiam kha ka van rel ṭhan hmanh lai

who shall be justified by faith alone aho lawng kha da aho da zumhnak thawng lawng lawng chun thiam coter a si lai bedang ka chim sia chun zumhnak in thiam coter ti hi aho ca ahdah a si ti hi a pathumnak ah chim ka duh mi si tuzana thawngṭha phorh kan duhmi cu tuahnak tel loin zumhnak thawng lawnglawng in Pathian hmaika ah thiamcoter kan si kho timi hi special mi zeimaw ca pekmi a si lo kan dihlak ca a si lainawng ca zong a si nulepa sualnak a tuahmi ca zong a si mifir ca zong a si fianung tukmi ca zong a si Pathian nih hin ahohmanh a sinah kan kal tikah hlawt mi a kan ngei lo i zumhnak a ngeimi paohpaoh hi Bawipa nih thiam coter a kan du a kan hngah ko minung nih kan i ruahmi cu dinnak kan tuah kan tuah lai i pathian nih cu zak cu lak zalak kan tuah te tikah Bawipa nih thiam a kan coter te lai kan ti nain Pathian tu nih rak kan hngahmi cu zeitik ah dah dinfelnak tuah hi a lung a dong lai i ka pa dinfelnak ka tuah kho ti lo Bawipa ka zaangfah ko tiah keimah bochan in rat lai ti tu hi Pathian nih a kan hngahmi cu a si. Nang nih nai zuammi le Pathian nih a hngahmi hi ai dang taktak si. Ka ngakchiat deuh lio ah lai lei cun tlangval no ka si ka ti lai cu. Mah lio ah cun khamhnak co ti le khamh fian timi hi ka rak duh tuk i ka pa cu pastor a rak si ko bu ah ne nih kan aupi mi hi kan pa le pawl nih khan an rak chim lomi a rak si caah pum cu kai pum mah tawk cun innchungkhar khar ah a felmi ka si nain Khrih zumhnak thawngin thiamcoter kan si khamnak kan co timi cu zeitik hmanh ah chim balmi a si lo caah a ruh awk ka rak hngal lo i ka hawipa ka rak timi cu ka dua Jesuh nih nihin ah keimah he van ah kan kai ṭi lai a timi mifir pa kha ka hngar tuk amah bantuk khan Jesuh nih van ah kan kai ṭi lai nihin ah van ah kan um ṭi lai timi ka si khawh nakhnga ding caah cross cungah hin thih ka ngam tiah ka tlan wal no lio tiah ka rak ti bale ka philh lo ka ngakchiat lio te hin khamfian ka rak du tuk pathian hmaikai thiam coter mi si ka rak du tuk sinain keimah le keimah kai zo tikah pastor fa ka si mifel zong ka si keimah tawk tein femi innchungkhar kha zongah nu le pa chimnak tangte ṭhangmi ka si keimah le keimah kai zo ah hin fel ngai in kai hmuh ka unau ka hawikom he kai tahchunh tikah hin mifel pakhat ka si mifel pakhat ka si nain pathian hmaika cuai kai thlai taktak tikah hin van kai ding tlak tiang in dinnak ka tuah kho ṭung lo kha keimah lawnglawng nih ka hngalh caah a caan ah van kai ding ah kai chia a caan ah hell kal ding keimah le keimah kha hell kal ding kai ti chel van kai ding kai ti chel peng in kai thleng sihmanhsehlaw zumhnak thawng in thiam coter a si timi biatak ka vun pemh tikah cun keimah lei a chuakmi tuahsernak ruangah si loin van lei in dinnak hrawmmi thawng in a si ti hi ka vun hngalh tuzan cana thiam coter rih lomi hna nan um ve sual maw khamnak ai fiang rih lomi na um sual maw nan um sual maw khamnak ai fiang rih lomi hna na si siah cun na zu he na kuak he na sining bi pakhan bawipa sinah ra law bawipa hi ka sualnak vialte hi keimah nih ka kal tak kho hna lo ka tei kho hna lo ka lung a tong tuk cang sual chungah sau tuk ka vai cang i nangmah nih ka hlawm ko tiah zumhnak in pa sinah na rat siah cun Jesuh nih lainawng a hlaw bal hna lo Jesuh nih nupa sualnak a tuahmi hna hlawng a hlaw bal hna lo Jesuh nih co khawh lomi minung a ngei lo thiamcoternak hi zumhnak thawng lawnglawng a si ti hi mi vialte caah a si ti hi a pathumnak ah chim ka duhmi si a palinak i pe ka duhmi cu cang kul le cang anak cang kul le cang linak Jesuh Khrih chung i ummi tlanhnak in Pathian nih a vel in alak tein annih cu thiam a coter cang hna ti a palinak i chim ka duhmi cu the cause of justification by faith The cause of justification by faith ti cu zumhnak thawngin thiam kan so khawhnak hnga ding ca i pa Pathian nih a rak liammi aman ti hi tuzan ah palinak ah chim ka duhmi si tu tiang ka chimmi na zoh sia cun e kham cu va fawi ve sia cun kan duh tawk in ta kan sual kan sual lai ka pa ka ngaithiam tiah zang em em in Jesuh sinah kan rat ko lai asia cun kham mu hi ava foi ve man pe a rak foi tu khi tia aman a foi ning hi uh, ruah sual a foi te pathian minung hna Jesuh nih a man a pekmi hi hmunkhat te ah ruatṭi ta dingah sawm kan duh hna i Jesuh Khrih chung i ummi tlanhnak a timi cu Jesuh Khrih chung ummi tlanhnak ti cu minung vialte hi sualnak sal sualnak market i kan um lio caan ah Jesuh nih a thisen in a man pek i a kan tlanh i a kan chanchuahmi kha tlanh a timi cu a si cu Jesuh nih a kan tlanhnak chung i a ummi Jesuh Khrih chung i ummi tlanhnak in le Pathian nih vel a kan ngeih caah a lak tein zumhnak thawngin thiam a kan coter ee ti. Pathian minung hna zumhnak thawng menmen in tuahnak tel loin ka thlan ti chuak loin le ka thidor tla loin Pathian mithmuh i miding ka si khawh nak hnga ding caah pa nih a man a rak pekmi hi a rak fak tuk fapa ngeihchun pa pathian nih ngei i cu a fapa ngeihchun cu a fak bikmi thihnak cungah a thihter i a thisen pek in cu zumhnak thawng lawng lawng i thiamcoter kan hmuh khawhnak thiamcoter kan si khawhnak hnga ding caah pa nih a fapa nunnak thisen a liam hnuah kei misual pa nih hin tuahnak tel loin khamhnak ka hmuh khawhnak a si. Kei cu Kawlram ummi ka si caah Kawlram in tahchunhnak ka lak lai. Kawlram chung i tiva ka tanmi, hlei ka tanmi lakah hlei pakhat ai dawh bakmi cu Chinwin tiva ka ti lai. Chinwin tiva cu a kau ngaingai i kawlram i kan kal tikah motor kan i mawngh i cu Chinrin tivapi cung i hlei cu minute pakhat hmanh ka rau lo lo te ka ruah motor ka mawng ah hin te ka lan i cu Chinrin tivapi cu minute pakhat chung maw ka van luan deuh hnga maw second tlawmpal te chungah cu tivapi cu fawi ten ka tan Zeiruangah dah Chinwin tivapi cu motor mawng in minute tlawmpal te chungah ka tan tiah cun hlei a um caah a si. Chinwin tiva tan hi a fawi tuk caah si loin hlei a um caah a si. Makha hlei kha Chinwin tiva ka tan tikah fawi tuk in ka lut ka chuak ka tan nain fawi tuk in ka lu ka chuah ka tan khawh nak hnga ding ca choza nih hin phaisa tam tuk a rak liam i lo ah minung tam tuk hmangin hlei a sak dih hnu ah kei rian a ṭuan lomi pa nih ramchung mi ka si ve caah cu cozah tuah ciami hlei chungah cun minute pa in Chinwin tiva cu ka tan khawhnak a ruang a si. Ninak misual pa nih Pathian mit hmuh i miding ka si khawh nak hnga ding ca hin keimah tein man rak i pek ning law ka thisen zung ne hluh lo dingmi ka zeihmanh ne hluh lo dingmi sinain pa Pathian nih fapa Jesuh thisen khan a man a rak liam dih caah kei misual pa nih hin a lak tiin vel a ka ngeih caah a lak tein zumhnak thawng menmen ka pa kan bochan ka ti ka nun na chung i ka ṭhumhnak menmen in Pathian mit hmu ah miding i ka cannak a ruang a si ti hi nan sinah chim ka duh mi si zumhnak thawngin thiamcoter kan si khawh nakhnga ding cah hin pa nih a liammi a man a rak tam taktak cu a man a liammi cu Jesuh nunnak le a thisen hi a si ti hi a palinak ah chim ka duhmi a si a panganak ah chim ka duhmi cu tanglei cang kul le cang nga le cang kul le cang ruk na rel siah cun Pathian nih a lungsaunak in a hlan i an rak tuahmi sualnak kha Khrih thisen zumhnak thawngin a ngaihthiam hna nakhnga Jesuh cu lungtling raithawinak caah a chiah i cuticun a dinfelnak kha a langhter cang kul le cang riatnak cang kul le cang ruknak cuti i a dinfelnak a langhternak cu Pathian cu a dingfelmi le Jesuh a zummi paoh thiam a cotertu hna a si nakhnga caah a si. A panganak i chim ka duhmi cu who is a justifier who is a justifier ahodah thiam a kan cotertu hi a si aho nih dah keimah misual pa hi miding cohlannak nawl cu a ngeih aho nih dah hi tluk misual pa a depde mi pa hi miding i cohlannak nawl cu aho nih dah a ngeih i misual pa miding i a ka cohlang khotu pa hi aho dah si ti hi panganak ah chim ka duh mi si panganak hi fianter ka duh mi cu thiam a ka cotertu pa hi ka pastor te zong an si lo i evangelist minthang zong an si lo i vale a nawl ngaihnak a ngeimi aho aho zong an si lo i ka sual ko nain miding ah le mithiam ia ka cohlangtu pa cu van le vlei zei zong vialte a ser i a sermi vialte cungah nawl a ngeitu pa Pathian hi a si. Hallelujah. Hallelujah! Pathian nih thiam a ka coter cang hnu ahcun a ho nih dah sual a ka phawt khawh ti lai. Paul nih Romdal riatnak ah a nolh ṭhan. Romdal riatnak cang sawmthum pahnih le cang sawmthum pathum na rel si ahcun Pathian mithim hna cu a ho nih dah sual a phawt khawh ti hna lai. Anmah thiam a cotertu hna cu Pathian pei a si kha tiah a ti pathian nih thiam a cotermi hna hi aho nih dah sual a phawt khawh ti hna lai tuchun ah misual na sinak hi pa nih misual an ti caah misual na si bia khi si pa nih misual an na si an ti caah misual na si bantukin miding an cohlan sa cun miding na si ko kan pastor pa nih hla pakhat a phuai pastor paul ram chung nih hla phuai cu phuahmi hla lak i pakhat ka duh ngaimi cu bible timi hla phuai bible nih an ti ning paoh kha na sining a si ko bible nih na ngaih an timi kha na ngaih i na si an timi kha na si ko tiah hla phuai kan pastor pa sia paul ka timi cu na la phuahmi vialte lak am hi te hi na khen thiam ngai tiah ama zong ka lawm i ka duh ngai ngai awtha khi si ve ning law ka vun sak ve hruprap nga si nain hla cu mi vialte nih sak phung a si lo caah a bia te tu ka vun ser i Bible nih misual an ti sia cun misual bak na si Bible nih miding an ti cun miding bak na si zeicah Bible cu amah Pathian bia a si Pathian cu zeizong vialte i cungnung bik nawlngeitu a si caah a si. Pathian minung hna ahohmanh Jesuh sinah zumhnak he kan pan a si siah cun pa nih miding tiah thong a kan thanh i pa nih miding tiah a kan cohlan i pa nih miding tiah a kan cohlan a si siah cun sualphaw khotu a dang pathian nakin a ngan deuhmi ahohmanh an um lo caah pa nih mithiam a ka cohlannak hi i lawmhpi tlak i thanuampi tlak taktak cu a si nina hin Khrihfa nun lamthluan le Pathian rian ka ṭuannak ah chimtlak lo lungretheihnak tete chimtlak lo retheihnak tete a ngei ve mi pakhat ah hei chia ve phot ning lo sihmanhsehlaw hoi retheihnak he ta chun tu cun chim a tlak hrimhrim lo nain mah le khap tawk cio in lungretheihnak tete kan ngeih mi zong um ve tawn cu ka lungretheihnak hi thenwamnak a petu chem cu ka ei mi rawl ruangah se lo ka ngan a dammi ngan damnak ruang zongah si lo zei ka tawkmi le zei ka ken le ken lo ruangah hen kai lawmnak le lawmnak lo zeitik hmanh a si bal lo ka kenmi thilri hi ka kenmi ka ti bal lo a cawngtu ka si tiah ka ti peng zeihmanh hi keimah nih ngeihmi ka ngei lo ti a fiang bakmi ka si ka chim duhmi cu vawlei thilri hi tam deuh ka tongh zong a si si le keimah ta an si lo ti hi a fiangmi ka si keimah ta si lomi nih zeitik hmanh ah lunglawmhnak tling a kan pe bal lo i lunglawmhnak tling a ka pe i ka tonmi harsatnak chung zong i nunti a ka teitu bemuru cu zeidah si tiah cun hi tluk misual mi hi maw pathian nih miding a ka cohlan i van cu ka kai ve ko lai ti hi kai lawmhnak a ngan cem le tha ka pe tu big chem bimuru zei bantuk boruak ka phak zong i a thli tein ka tha ka nuam ter peng tu cu Jesuh Khrih thawngin miding ah thiam coter ka si pa nih thiam cotermi ka si ti hi a si ti hi a panga nak ah who is a justifier a justifier is god thiam a kan cotertu cu kan pathian a si ti hi a panga nak ah chim ka duh mi si a donghnak bik a paruk nak ah chim ka duh mi cu The nature of justification ti si. Pathian nih thiam a kan coh tikah hin zei bantuk khi dah cu thiam coternak nih cun a ngeihmi sinak a si ti kha tawi tein ka vun ṭawh lai i ka bia ka donghter lai. Cu the nature of justification thiam coternak nih a ngeihmi sinak tampi lakah pahnih pathum te vun lak ta ka duhmi cu pakhatnak ah thiamcoternak hi nolh ṭhan lengmang a haumi a si lo ka nolh ṭhan rih lai thiamcoternak hi pathian nih a nolh ṭhan lengmang a haumi thiamcoternak a si lo voikhat ah za lakin voikhat ah thiam a kan co cangmi hi a zungzal in a zungzal tiang a zami a si ti hi the nature of justification tangah na rin philh lo dingah ka duhmi a si Hebrew dal hra cang hra cang hlei li na rel sia chun fapa nih nawl ngaihnak in apumai pe thawinak hi anu nai peknak thongin thianter changmi cu a zungzal caan a si ti bantukin pathian nih mithiang ah voikhat a kan co cangmi hi a zungzal ca in a hmunmi a si it is not a repeated action. Zeitik na lengmang a haumi a si lo voikhat ca in a zami a si ti hi the nature of justification tangah chim ka duhmi si. A pahnihnak the nature of justification tangin langhter ka duhmi cu degrees of justification ti si. Thiam coternak ah hin thiang deuhmi le thiam deuhmi le thiam pahmi le thiam setsai lomi hna kan um maw keimah a ka thianter ning le nangman thianter ning evangelist pa thianter ning a hi lo ma lo lo ti hi langhter ka duhmi si laimi cu pathian bia theihnak ah hin kan pan ngaingai ngaih cu kan ṭhawng ngai nain kanmah tein Baibal a rel lomi kan si caah carel lomi kan si caah Pathian bia kan theih a har ngaingai Laimi sinah voi tampi ka chimmi cu zumtu hi kan i khat dih dawk kaw ti hi voi tampi ka nolh power kan ngeihmi zong ai khat na ngeihmi power le ka ngeihmi power ai khat ti hi voi tampi ka chim evangelist cheukhat nih cun a kan doh tiah nan ti kan doh hna khi salo na ngeihmi power le na member nih a ngeihmi power kha ai khat e na hlen lengmang hna caah khoi maw power ngan deuh a ngei in nai chimnak kha na hrokhrol lawng te si Jesuh na ngei, Jesuh an ngei ve. Jesuh kan ngei. Na ngeimi thlarau le an ngeimi thlarau le ka ngeimi thlarau hi pakhat a si caah kan level ai khat e Pathian innchungkhar khar ah hin unau level khat ah a dirmi lawngte kan si. special thlacam zong um lo i a thu special thlacamtu zumtu zong kan um lo kan nih laimi cu bible a um lomi zong chim a hmangmi kan si thlacam thiam ti hoi na hi bible a va kawl lengmang law cang khat zong na hmu lai lo a ho hmanh pathian nih thlacam thiamnak laksawng a pe hna lo Baibal ca chungah thlacam thiamnak laksawng um lonak cu zumtu vialte thlacam dih ding kan si ca a si. Hallelujah. Thlacam thiam laksawng Baibal va zoh law thlacam thiam laksawng um lo, phungchim thiam laksawng a um, pastor laksawng a um, evangelist laksawng a um, hruaithiamnak laksawng a um, laksawng tampi um nain a um lomi cu thlacam thiam laksawng a um lo nain Lairam ah cun annih cu thlacam thiam laksawng a ngei tiah kan ti thiam thiam. member vialte hi kan pianthar siah cun kan level ai khat dih nangmah zong pathian nih an thianter ning le keimah zong pathian nih a ka thianter ning hi level ai khat nangmah nakin ka thiang deuh hlei lo keimah nakin na thiang deuh ve hlei lo jesuh dinnak cio cio hrom i miding a cohlan mi kan si caah kan thianhlim ning hi level khat si ai khat dih ti hi zeitik hmanh ah rian phit hlah ti hi ca kan duhmi sip a pathumnak i the nature of justification i vun langhter ka duhmi cu there is no cancellation in God justification Pathian nih thiam an coter cang hnu ah hin he will not cancel zeitik man a let ti lai lo ti hi rin thil hla e thiam ka rak cohter mi hi a fel lo tuk ṭhan a kai let lai tiah zeitik man an ti lo hrim hrim pathian hi na kong ah voikhat hmanh a lau bal lo a lau lau a hmang mi cu thaizing kong cutin a hngal lo mi hi kan lau lengmang pathian ca nizan nihin thaizing a um lo ca thaizing i thil a cang hnga ding mi vialte kha a hlan kan in a hmu dih tu a si pathian nih caan pakhat lawnglawng a ngei cu caan pakhat a ngei mi cu nau ti lawnglawng hi si nang la kei nih chun ni zan kan ngei nihin kan ngei thaizing kan ngei nang la kei cu caan caan thum a khua sami kan si caan thum kan ngei nain pathian cu caan pakhat lawng a ngei i anih cha chun ni zan nihin thaizing hi a hmaika cabuai hunin ai hung dih thiam a cohter mi nu mi pa hi a tlin lo ruangah le zumhtlak lo i um caan tikah pathian a lau bal lo pathian nih thiam a kan cohtermi hi zeitik hmanh ah pathian ai ngaichih in ai let ṭhan bal lo ti hi tuzan ah nan sinah hrawm kan duhmi hna si pathian minung hna nang ta pathian nih thiam an co ve cang maw na thiang ve cang maw thian na duh ve lo maw kei zong mithiang ka si dakaw kei zong mithiam ka si dakaw cu mithiam ya ka cohlannak le mithiang ka sinak cu keimah si loin Jesuh dinnak hrawmchommi ka si cu bantuk cu na duh ve lo maw caan na ngeih lio ah hin Bawipa sinah zumhnak he rak ra law Bawipa nih an cohlan ko lai nangmah nih na phil khawh lomi na sualnak man kha Bawipa nih ni chuah le ni tlak ai hlat tlukin nangmah sinin an ṭhialpiak lai i Khrih dennak hrawmh na si ve ko lai. Cu miding kan si khawh nakhnga ding cahin tuahnak Pathian in rak kan hal seh law nu hrinfa ahohmanh Pathian hmaika dir kho hnga dingmi kan um hnga lo sihmanhsehlaw Bawipa nih vel a kan ngeih caah a velin zumhnak thawngin thiamcoter a si caah nena rel cawk lo vawlei ah van ar fizat pathian nih abraham bia rak kamh bantukin jesuh khrih thawngin abraham nih thlarau tefa van ar fizat a ngei i cu van ar fizat ahcun kei tuzan i pathian bia chimmi zong ai tel vemi pakhat ka si a bia thlachuah petu kan pathian amin thangthem ko seh amen